Wel, diolch i Geraint am dyn y cynnig, ond ti'n gweld, mae yna bygeiriau newydd sydd. Mae wedi cael rhyddhau o'r baich o Feri Gyfalfa i ryw raddau. Erbyn hyn. Felly, yym, mae fe'n anhygoel o helltig i gyhoeddi yy cyfrol y farddoniaeth yn Nhal-y-bont. Mae boi busnesa lan yn fryn fardd, go iawn, wedi ennill ei chario. Ma'r yy ma' 'na fardd yn neud busnesa lawr, ma'r fardd yn neud yr erfyn, ma' nw gyd, nid nonsens rei, ma' nw gyd yn dysgu yn dylledu yn broffesiynol ar y radio p'un o. Rownd y gornel ma' Mihangel Morgan yn yn fardd ddisglair iawn.

Yym, wrth gwrs, os ti'n meddwl am Gymru, wel, mae fe'n ffantastig i ni. Ond ar y bont, dwi wedi cael rhai o beirdd gorau Cymru yn perfformio. Fi'n cyfri ymhlith nhw, Iwan Llwyd a Myrddin ap Dafydd, beirdd Alfred Scott Jones. Wedyn, pwy fydd i goeddi rhyw galltir o... Richard yn Yr unig un fi'n cofio o'n i 'di meddwl amdano yw i ddal darn swyddogol sy'n cyfynhau fi rhag yy ma'n rhyddhau fi rhag gorfod yy cyrraedd yr un safone â'r beirdd swyddogol yy yn un wedi wedi wedi tricio bwys ond ma' 'na esgus go wan. Yr unig beth alla i weud yw bod pob bardd o fewn ei allu a'i a'i gy- gy- cyfyngiad ei allu ei hun yn Trio ei orau i i i ddelio 'da phynciau mawr y dyn a bywyd. A does dim un pwnc yn sy'n fwy anodd na'r cymhlethdod o fewn y natur ddynol. A dwi'm yn credu am un person sy'n crisialu y cymhlethdod hwnnw yn well na Dafydd Elis Tomos. A wedyn 'ny, 'na i ddechrau jyst trwy ganu rhyw gân fach. Tir arg sy wedi yn nawr yn eitha da. Mae'n swno mwy cas i ddiwedd, ni'n bwriadu bod yn cas i ddiwedd. Mae'n dal boed yr ente, mae'n neud cyfrannau, dwi'n meddwl. Ond fel yn mynd, mae'n mynd ta beth. Mae'n ges, ond mae'n dwat. Mae'n hwyl, ond mae'n hat. Mae'n glyfar, mae'n gŵl, ond eto mae'n ffŵl. Mae'n ffraeth ac yn joci, Gall ddawnsio cogi. Mae'n drendi, mae'n sgrech, ond eto, mae'n llech. Ei gred o'n sosialaidd, mae'n foi carnifalaidd. Yn uchel frenhinol, ond eto'n werinol. Ydy Dafydd Êl yn rêl? Neu ai bodolaeth ddamcaniaethol, ôl-fodernaidd, metaffeithiol sydd i'r dyn? Mae i'r cysyniad, mae'r ymlyniad. Nawr, yn bod ar unrhyw sbectrwm, Y gallai ddiflannu lan ei rectwm. Na, na. Yn facsydd ffeministaidd, yn arglwydd hedonistaidd. Ar y chwith ac ar y dde, yn y wasg ac ar y we, lan a lawr a dros y lle. Y mae'n bod, mewn cig a gwaed. Er na wn paham o'i gwnaed. Beth bynnag yw cyhoeddaf hyn, mae'n fwy o sbort na iau yn wyn. Un o'r pethau arall sy'n profiadau a dwys i'r un a a mae'n ffrindio ei hunan weithiau wrth mynd i lefydd pell a ac yy yn Wel falle bod e deithio ei hunan yn rhywbeth yym sy'n gallu mynd â rhywun a ffind- wedi ffindo ei hunan mewn ffordd, fynd ymhell t'bo'. Dw i'n Lonely Planet yw'r gardd 'ma yw'r gerdd 'ma sy'n ym- ymwneud â â theithio. Yy ma' Lonely Planet dim iawn. Ma'r dre 'ma'n ffein. Hen sgwâr, eglwys hynafol, y gwin brodorol yn rhagorol. A'r seler dan aedd y dre yn reit ddiddorol yn ei ffordd, ond ble mae'r cwmni drwg? Mae 'na gyngerdd al fresco bob amser cinio ar y piazza ac arddangosfa o grefftau traddodiadol yn yr amgueddfa wladol rhwng deg a phedwar o'r gloch yn unig. Sori, yr unig pwynt sy'n codi yw ble mae'r cwmni drwg? Ble mae'r gwyllau'r mwg? Ac mae'r geid yn dweud y ddylen ni jeco mas yr Art Deco ar adeilad yr hen farchnad o tram rhif naw yn mynd yn syth at Erfy'r Palas, lle mae llwyni siâp peinod a ffynhonnau pwerus yn saethu i ugain metr i'r awyr, ond mae ar gau Dyddiau Sul ac Iau, a mae hynna'n hefyd yn iawn gen i. Ond ble mae'r ffug Fohemiaid? Ble mae'r gwybed bar? Ble mae'r hen hipiaid? Ble mae'r sgyrsio gwar? Ble mae'r criw carramus? Ble mae'r hwyl a'r crac? Ble mae'r beirdd fethiannus? Lle mae y merched llac? Ble mae'r cyw athronwyr? Ble mae'r gwyll a'r mwg? Ble mae'r hen edlonwyr? Ble mae'r cwmni drwg? Dwi ddim yn cadw chi rhy hir, mae yna jyst un bwyta fo a wedyn un ar y gwt 'te. A'r peth pwnc arall sy'n mynd â meddwl dynol yw y gorffennol a'r presennol a shwt mae dyn yn dygymod â phrofiadau y gorffennol a odyn nhw lan i disgwyliadau presennol math 'na o beth ynde. A ma' hwn yn cyfleu problemau yn trio mynegi rhyw fath o hireth a lwyddiannus am y dyddiau fydd. O na allwn yfed. O na allwn yfed fel yn y dyddiau gynt, pan gropiau hafau hirion yn araf ar ei hynt, pan brofwn dragwyddoldeb mewn gardd neu rimyn traeth, pan beidiau rhediad amser yn hyd y cwmni ffraeth. Fel mewn rhyw hen Eisteddfod neu dafarn sinc yn Nyfed, doedd diwedd byth i'r diwrnod, na therfyn byth i ryfed. I eraill a gondemniai'r ofel alcoholiaeth, ond ni oedd hufen Cymru a gobaith y ddenoliaeth. Dwi'n siŵr fyddech chi, Gwilym, yn, yn condemnio William Hannah. Cyn ei llygru gan ein swyddi, Cyn prynu mewn i'r shit. Cyn byw fel hanner Saeson, cyn dechre caru'n ffit. Cyn ildio i bwyse menyw, cyn dod am sôn am ddod ymlaen, hiraethaf am y dyrie fel oedd e'n i'r blaen. Pan wydem y gwahaniaeth rhwng y gau a'r gwir, pan falem am gyfiawnder yng ngwres prynhawne hir, a bwrdd y beintie melyn o'n blaen fel aer peryw, Yn rhagflas o'r baradwys gawn yn y man gan Dduw. Pan fydd pob dydd yn ôl deuer, a phawb yn cadw'r oed, a ffrindie coll yn cellwair fyddai nhw ynddo yn orioed, a'r bois yn rhy fengylion, yn herian a gwamalu, y Duw ei hun wrth basio yn dweud nawr fi sy'n talu.

Gan herio ei fynodlu ar greadigrwydd byw, fe hyrddia foleciwlau cerddorol troellog ffôl, ond mae Duw yn dal y nodau a'i sbinio ato'n ôl. Ei herio ei ymateb yw uwch dafliadau chwim, rhaid wrth gymorth dwyfol i wneud rhywbeth mas o ddim. Gall cerddor ei synhwyro nad yw yn creu ei hun, a dyna sut, mewn jazz, mae Duw yn chwarae dyn.